Illejla ser nospita Ser Niftaħ il-Ġimgħa flimkien mal-kantawtriċi Gaia Cauchi. Għal Gaia s-sena 2022 kienet sena impenjattiva, tatna ħafna mużika, tatna ħafna wirjiet interessanti u fuq livell ta' formazzjoni żgur li s-sena 2022 kienet waħda li fiha mmaturat mużikalment. Għas-sena d-dieħla Gaia beħsiebha tqatta' ħafna ħin 'il bogħod mid-dar biex tkompli tiġri wara l-futur tagħha fil-mużika.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 St. Thomas Hospital. Ommima, nutrienti u konvenienti. Your event made perfect with Camilleri Catering. Nilqakom għal ġimgħa ġdida ta' Prime Time, ġimgħa li għal ħafna ħatkun qasira. Għalina ta' Prime Time ukoll ħatkun qasira din il-ġimgħa x'fil-fatt nhar il-Ħamis li ġej minħabba li hija festa pubblika Prime Time mhux ser jixxandar għax One ser ikun qiegħed iwassal trażmissjonijiet live mill-Belt ta' Bormla miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Kunċizzjoni. Aħna ta' Prime Time ħa niftħu l-ġimgħa flimkien ma' kantawtriċi, kantawtriċi li fis-sena 2022 bla dubju kienet l-iktar sena li tatna mużika intriganti. Ftit inqas minn xahar ilu tatna l-aħħar single tagħha, Eleven Eleven. Miegħi l-lejla Gaia Kawki. Hello Gaia. Kif Serata tajba. U happy belated birthday. Thank you. Sa xejlu kellek il-birthday. Appoġġi

Il-Pietà. Pietà. Residenti. Imġar. Imġar. Professjoni. Kantawtriċi. Kantawtriċi. Gaja, jien għandi kurzita fuq l-aħħar single tiegħek, 11-11. Rajt fuq xi intervista li ktibta Finland. Iva. Kif inkitbet Finland? Bażikament kont qiegħda f'songwriting camp ġewwa Sweden u tefgħuni fi grupp ma' dan il-producer u ħdimna tajjeb ħafna flimkien. U spiċċajt sifirt fil-pajjiż tiegħu bħal speċi u għamilna ħafna diski flimkien, jiġifieri hemmhekk inkitbet. Gaia, n-numri 'eleven eleven' għandhom sinifikat partikolari. Iva, in-numri doppji huma kollha angels' numbers. Imma n-numru eleven huwa partikolari l-iktar numru li nħobb jiena. Iġibli ħafna luck, ilu jiġi warajja minn mindu kont fil-Junior Eurovision, kelli eleven, kien sar f'Novembru, kantajt number eleven u issa minn dakinhar 'l hawn baqa' jiġi warajja. Jiġifieri did-diska partikolari naħseb għandha post speċjali ħafna f'qalbek. Ħafna ħafna ħafna. Naħseb hija l-iktar diska li hija l-qalbi s'issa. Gaia, aktar kmieni ftit ilu semmejna li kellek il-birthday u ma stajniex li la kellek il-birthday ma nagħmlux naqra riċerka fuq l-istilel tiegħek u naraw naqra. U stilla Scorpio. Scorpio. Ismagħni, normalment jgħidu li n-nisa Scorpio huma n-nisa passjonali u li jafu jħobbu. Iva. Taqbel? Naqbel ħafna. Ara, għal Scorpios is-sena li ġejja milli jidher ħa ttik ħafna xenarji differenti. Mhux qed jogħġobni wiċċek. Le, le, l-istilla qed jgħidu hekk, ara. Scorpios, rażżan l-infiq. Minn April trid tibda tqassam il-finanzi tiegħek bil-għaqal. F'April, għal Scorpios, ser tiżbroffa l-imħabba. Ajma ħej! Mela nisimgħu xi erba' diski ġodda. Alright, jista' jkun. Ejja, jalla, jaħasra. Għal Scorpios is-sena 2023 ser tkun karatterizzata minn ċaqliq. U tibdil tal-ambjenti ta' fejn tgħix. Ii. X'qed tippjana? Vera? Eħe, hekk jgħidu l-istiller. Qed nippjana li għandi f'Jannar, ġifieri x-xahar li ġej, ħa nimmuvja għandi xahar jew ftit iktar ġewwa Londra. It-ticket biex immur qtajtu, imma r-return le. Jiġifieri ħa tmur hemmhekk u li jiġri. Ma nafx meta ħa niġi lura, eżatt. Li jiġri merħba bih. Isma' s-sala ħa tkun qiegħda Londra. tad-dar x'qed jgħidu l-ewwel nett fuq dil-biċċa tax-xogħol? Ilhom ta' ilhom jissapportjawni, as in hija xi ħaġa li minn mindu kelli ħmistax-il sena kont ili ngħid li rrid nitlaq imma ovvjament Londra hija expensive ħafna so qisni kelli nistenna naqra sakemm inkun. Issa trid tibda ssajjar inti? Mhux hekk naħsel ħwejjeġ. Bdejt taħseb hekk kif iridu jinqasmu l-kuluri għal Londri? Le, sewwa sewwa minn għadna ma wasalniex. S'issa Qed tgħin il mummy isni nagħmel naqra iktar riċetti minn dawn għax jiena vera picky sewwa, picky eater kbira. So eħe qed nipprova. Nipprova nsajjar, ma tantx naf imma insomma. This festive season you deserve nothing but the best Cucina d'Oro and Montara d'Oro, the unmistakable touch for a delicate taste. Wishing you a happy festive season by Cucina d'Oro. Cucina d'Oro, your kitchen assistant. Gaia, dan is-sajf inti u Owen Llewellyn bid-diska tagħkom Flavour Ħallejtu l-kulħadd bla kliem. Inzertat eżatti, ara. ċen ġibt Issa fil-kas mela niklom aħna, u ma sma nek id-dom ma joġbuk, għax dawk jena miltu. Vera? Mela, mela, mela. Fema, xkelli r-reċetta u kelli xinsegwi, eh? Mux hekk le, bil-fors, u anka jena nkellom slu mkien. Flavor qabel flavor, ma u nġilu kont ħdimt jew l-ewwel darba? Le, l-ewwel darba. L-ewwel darba Kienet esperjenza naqra differenti għax ġieli għamilt collaborations imma qatt ma kien dan l-istil qisu iktar tipo l-istil tiegħi ta' ballads u Owen impressjonak l-istudjo? Ħafna, ħafna, ħafna. U di kull min nistaqsini ġifiri kuħat l-istess najdlu. Kemmu bravu u bravu Tant kemm jgħaġġel moħħu, tant kemm hu kreattiv li l-lyrics pereżempju l-mamma qaltlu qaltlu taf kif nimmaġinawk fil-music video x'konna diġà qegħdin nitkellmu fuq il-music video waqt waqt li konna qegħdin l-istudio, qaltlu nimmaġinak b'xi b'xi suit bla qmis minn taħtek, faqgħet il-mommy tħobb fuq fil-moda u hekk. U dak il-ħin ivvinta no shirt underneath for that passion. Ġifri, ispiratu bla qaltlu u inkludu. Għabatu kitiba u mekkeda fil-diska. Isma, t-nsemmu l-video, kurzita. Dawk il-xeni fejem ħafna ikel. Dawk kolla fl-istess ħin filmjajtom. Issa kun onesta, li mkienet liktar toma li muġbidekx minn dawk it-tomit kolla. tal-ħalib kienet naqra stramba, sewwa, imma mbagħad pereżempju bdejna nafġu ketchup mal-kejkijiet u ħafna draffet, ħafna affarijiet li ma ġewx jidru fil-video sewwa, imma hemmhekk kienu. U kellek tikolhom? Jo, u l-baked beans, dik l ħaġa li kienet. Ir-riħa tal-baked beans Not a fan, eh, ġiri. Gaja, fis-sena, din is-sena 2022, rajnik b'ħafna looks differenti. Aħna fil-fatt it-tim tal-produzzjoni ta' Prime Time għamilna naqra riċerka u konna mitlufin fuq liema looks tiegħek ħa naqbdu nitkellmu għax fil-fatt xtaqna nisimgħu naqra minn għandek. Tipo kemm ikun faċli jew kemm hu komplikat ċertu kustumi li jkollok libsin, eżempju, għall-music videos. Fil-fatt li peress li ma tantx għandna ħin, kellna nagħżlu wieħed biss. U ħa nurik liema outfit ħa nitkellmu fuqha. Hija outfit bajda mimlija La zi, dik kemm domt biex tilbisha? Mela dik waslitli d-dar xi jumej qabel il-video sewwa, ġifieri sa jumej qabel lanqas kien għad għandi kustum. Jien u l-Mummy provajnieha u domt xi siegħa, tipprova tħolli l-lazzijiet u ndaħal għadu saqajja. Għax trid tagħmlu wieħed wieħed. U trid tagħmlu skont is-size ta' kuxtejk u ta' saqajk. U ovvjament għandi xagħri twil u goff, so taħt il-parrokka kellna noqogħdu nilagħbu. U ma nimmaġinax li l-movimenti kienu l-iktar ħaġa faċli fiha. Laqqas xejn, laqqas xejn. U daqqa joħorġu li l-barbetti minn taħt il-parrokka u daqqa nbellib gloss teħilli l-parrokka ma' xagħri. Ma nistax niċċaqlaq, ma tantx. Il-music video għal Love Me rajnik b'ħafna looks differenti, b'ħafna hairstyles differenti. Ma ġitekx it-tentazzjoni li tbiddel? Eħe ta. Nixtieq ħafna ma persuna avventuruża fil-ħajja ta' kuljum, imma meta niġi għal xari, isni. Minn dawk il-looks kollha li kellek f'dal music video mill-hairstyles kollha, kieku kellek tagħżel li mkont tagħżel. Ta' xari blu. Ta' xarek blu? Mhm. Oġobni, oġobni ħafna. Oġobni żejjed naħseb, għax f'qajtu l-mobile birrit. L-offiċċju bdow jgħidu li bjont jixraqlek ukoll. Eh, eh? thank you. Iva, iva. Thank you ħafna. Gaja, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, vera napprezza li sibt il-ħin. Nawguralek good luck għal jannar li ġej u nispera li la nerġgħu niltaqgħu tiġi tgħidilna avventuri interessanti mela. li kellek Londra. Thank you ħafna. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri l-apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Flimkien ma' Matalan, ħa nibdew indaħħluk fl-ispirtu tal-Milied. Għandna stocking filler għalik. Issa tista' jew iżżomm mat-tradizzjoni u tħalliha fl-istocking u mbagħad tiskopri iktar tard x'inhi r-rigal jew inkella tista' taqbad u tara mil-lum. Grazzi għall-koljox, għalik ukoll għandna selezzjoni sabiħa ta' authentic Greek yogurts li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek, żgur toħroġ togħma perfetta, kif ukoll għal iktar togħmiet tajbin, għalik għandna wkoll yogiti. biex ovvjament tagħlaq il-ġurnata bl-iktar mod rilassanti u bl-iktar mod sabiħ. Grazzi għal Nem Nem Candles, għalik! Għandek xemgħa aromatika li meta tixgħelha kull darba ħa taħseb fina ta' Prime Time, għax ħa jirnexxilek timla d-dar u l-kamra fejn tkun b'ħafna naħat fuqha. Vera nieħu gost jien, jiġifieri x-xemgħat vera nħobbhom. U tirrilassa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom biex tibqgħu hemmhekk għax ħa mmorru għall-waqfa tar-riklami, però qabel immorru għar-riklami nfakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja Flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma, qegħdin nistennewkom li tipparteċipaw billi tieħdu ritratt tal-iskrin tagħkom waqt li jkun qiegħed għaddej dan l-appell. Dak ir-ritratt li tieħdu, ibagħtuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. Faċli ħafna biex tipparteċipaw. Ħudu ritratt tal-iskrin tagħkom issa u bagħtuli messaġġ privat. Ħa mmorru għal waqfa żgħira żgħira ta' riklami, kif niġu lura, ħa nilgħabu kontra 30 sekonda, ibqgħu hemmhekk.

Bl-għaġina Aqua e Farina qatt ma diżappuntajt, kemm meta nagħmel it-torti u anki l-pizza. B'Aqua e Farina fil-kċina qed inħossni avventuruża fl-ikliet, fl-appetizers u anke l-ħelu. Is-sigriet tiegħi Aqua e Farina. My cat's poise is my inspiration. I love to help keep her this way. I feed her Pro Plan's high quality nutrition. Pro Plan.

Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop u pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop u pommi ma', konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time, illum għandna kompetizzjoni flimkien ma' Benessere Spa biċ-ċans tagħkom li tirbħu trattamenti biex tirrilassaw u trattamenti ta' sbuħija. Idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv, u hemmhekk ħa ssibu domanda sempliċi ħafna. Irrispondu għal dik id-domanda u jekk kemm il-darba r-risposta tkun tajba, intom tistgħu tkunu rebbieħa. Qed nistenna il-parteċipazzjoni tagħkom. In-nutar qed jgħidli kemm hu kattiv li m'għandniex ċans nilagħbu kontra 30 sekonda, però xorta waħda tistgħu tipparteċipaw biex issa nilagħbu kontra 30 sekonda għada. Ibagħtu l-reġistrazzjoni tagħkom permezz ta' SMS fuq in-numru 50612100 biċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash. Il-jackpot issa kważi laħaq l-€400 fi flus cash. Kieku minnkom nirreġistra llum qabel għada terbaħ €400 fi żmien il-Milied mhijiex idea kerha. Nawguralkom il-Lejl it-Tajjeb, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u narakom għada.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

Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.